Jiena kważi nsibha simpatika li inti taqbiżlek, sew, nsibha simpatika. Anka għax jgħand il-mara li il-mara tiegħi taqbiżilha, nar ta' tiben il-mara tiegħi, dak it-tip li fus qasir, tisplodi u Tlet minuti wara, qed tandaqni u tbusi, isu ma ġara xej, jiena nkun għadni maħruq ma so. U nsiba ħelwa ħafna l-ħarġa, nsiba ehm, għandi affezzjoni kbira għal mara. Ehm, però mbagħad hemm min li l-parti malvaġa tiegħu, malizzjuża, jipratika f'affarijiet li huma ħafna iktar ehm, ħodor minn sempliċiment taqleb l-oasis. Affarijiet ovvjament jien naf, qtil, ġenoċidju, stupru. Dawn l-affarijiet li huma għalija huma jekk hemm personifikazzjoni tax-xitan huma dawn l-uħud li lesti li jipperpetwaw affarijiet bħal ġenoċidju, stupru ta' tfal, affarijiet. Ġiet qed tgħid, ġiet qed tgħid li x-xitan li ġalni nagħmel dawn l-affarijiet. Le, jien qed ngħid li bniedem ma jistax ikun esklussivament xbieha t'Alla jekk hemm affarijiet li ehm, li fih. Għax kun għadu ma skoprix imma. Jasal, jasal. Imma ma ħansasik mistoqsi oħra forsi hawnhekk naħseb partikolajti li ehm, u jien mhux qed noħodha. Xien aslu. Mela, inti qed tgħid li fil-bniedem jeżistu kemm ixbija tal u l-ixbija tax-xitan u l-bniedem irid jażel jekk u huwiex ħajsegwi ehm, is-sejħa satanika so to speak jew is-sejħa ehm, Mhix qed ngħidlek. Posti, mela għadni ma fimxejk. Mela, erġajna.
Il-bniedem inklinat iva. Lejn il-ħażen. Inklinat.
Ma kif jista' jkun inklinat li il-ħażen u jkun xbija tal. Iġifieri bniedem mhuwiex purament xbija talla, huwa xbija talla plus din il-problema li ehm, kultant jagħmel affarijiet ħżiena ħafna. Kull persuna hija iben jew bint talla. Issa jiena nista' ngħid li minix tommew tnir, mhux tommew ta' missieri. Ħanġibha ħan nisimplifikaw ħafna. L-aqwa mod.
Jien mhux tommew ta' missieri, tal kemm hekk li għandi kun jom iżara, għax missieri kull jom użara, eċetera, eċetera. Issa, jiena nħobbu lil missieri. Mhm. Imma mhux bil-fors dejjem obdejt dak qalli missieri. Mm. Ma nista' ninnega li jien minix ta' missieri meta ma obdejtux? Le. Hu l-istess. Issa l-bniedem, iva, ġo fih għandu din l-inklinazzjoni. U tant kemm kien jaf li Alla tant kemm jaf li aħna, iva, fraġli u dim id-dnub. Li kellu jsir bħalna. U jagħtina mappa li twassalna għas-saltna tiegħu. Dik ngħidu l-ġenna. Tista' tin id-definizzjoni għax naħseb hawnhekk qed neħel mela. Issa. Id-definizzjoni ta' xbija t'Alla x'inhi? Li jien tiegħu.
Mhux li tixbħu perfettament.
Kristu qalilna, Kunu perfetti bħal hu perfett Missierkom fis-sema. Hija mixja. Meta nagħmluha din il-mixja, hemm ukoll xi kwalità ta' mhux premju, benefiċċju li noħduh mhux biss fis-sema imma noħduh anke f'din id-dinja.
Mela. Ħana għandik li ngħidulha l-grazzja ta' Alla. Issa jiena din il-grazzja ta' Alla nitlifha Jiġri grazzi tal meta jien għandek jisu żewġ sockets mhm. tad-dawl, il-mejl u l-female u jien qabbattom. U mek jiena connected ma' Alla. Pero meta jiena nirdeċidi li mmur kontra l-kmandamenti, jien hemmhekk I disconnect. U għalhekk għandi bżonn. Il-kodiċi morali tal-Kattoliċiżmu, sorry, qed insaqsik biex nifhem. Ehm, is-sinsla tiegħu huwa l-għaxar kmandamenti. Ma dak huma. Eh, huma s-sisien. Issa, ġejja lija, ġejja lija, tieni minuta, ġejja lija dik. Skużan. Ġeri, meta aħna jina għażilt li ninfaqani daj per eżempju. Qed nikser il-kmandament u I disconnect. Qed tisma' ways.